Аксубай районы Яңа Үзе авылында менә почтальон янына кердем бит әле җәмәгать. Галия Хөснетдинова. Галия ханым, монда почта начальнигеме сез? Әйе.
Шушы авылда инде.
Әйе, әйе, шушы авылда.
Ничә ел эшлисез почтада?
35 ел. 35 ел.
Ничек бу хезмәтне сайларга булдыгыз сез? Шулай килеп чыкты инде. Шулай килеп чыкты. Әйе, почта почта таратырга гына кергән идем дә, ана шуннан калдым да калдым. Почта иттереп эшлим, почтага хезмәт итәм. Ошыймы эшегез?
Ошый.
Менә сезнең э, ничә авылга бер почта димме? Һәрбер авылда почтамы монда син? Ничә авылга хезмәт? Җиде авылга бер почта безнең. Шушы яңа үзидә җиде авылга хезмәт күрсәтәсез. Әйе, хезмәт күрсәтәбез җиде авылга. Кул астында дип әйтик, э, кызлар эш белән мәшгуль әле. Ничә почтальон менә, берсеннән берсе матур, берсеннән берсе чибәр. Хәтта менә йөзләрен яшәйләр күз тия ди. Бездә алты почтальон мына. Алты почтальон. Әйе, алты почтальон.
Ничә хезмәт хакы алалар, ничә сум? Төрлечә була, төрлечә. Төрлечә, болай э, үзе э, менә гадәттә инде күпме хезмәт хакы? Төрлечә була.
Әйтә алмыйсызмы күп микән?
Ни, э, канәгатьме үз эшләреннән? Төрле вакыт була, канәгать була, Аллага шөкер. Шулаймы? Аллага шөкер.
Борчума шәгатьләрегез юкмы? Э, юк алай, аяк.
Җитешмәгән якларыгыз.
Бар да җитә.
Ярый, Аллага шөкер. Менә күп вакытта әйтәләр почтальоннар этләрдән куркабыз дип, этләр ташлана дип, авылда этләр бар бит инде. Сезнең бу вакытта ничек соң монда этләрдән? Э, Таяклар белән җөриләрме? Юк алай, зарланганнар юк, кызларым. Юкмы? Ә, юк, юк.
Алай зарланганнары юк. Зарланганнары юк.
Ә менә бу авыр сумкалар, ничә килограммлы сумкалар күтәрәләр? Ничә кило анда? 20-ме, 30-мы, 40-мы? Алай юк, юк инде. Юкмы? Алай юк, юк инде.
Хәзер бит инде сумкалар зря зур түгел алай. Ә зур түгелме?
Әйе.
Элек зур иеме?
Элек бик зур иде. Ничә сумны, ә ничә кило иде анда? Монда булгандыр 10 килода, 15 килода. Менә акчаларны да сез таратасыз ич инде бит, э, к- пенсияләрне, шулаймы? Ап, алып кайтасыз, анда сезне саклаучылар бармы, сезгә нападать иткәннәр юкмы? Юк Аллага. Явыз к- күңелле кешеләрнең. Менә хәзер акча алып кайта почтальон дип. Юк, а- юк Аллага шөкер. Хәзер соңгы вакытта зарланалар, менә өстәп саталар, чәй дип. Ну, безгә дә шалтыраталар акчарлакка. Без әйтәбез инде, почтальон кергән икән инде йортыгызга чәй күтәреп, ул кирәкмәс товар түгел, алыгыз инде дип. Менә сез ничек уйлыйсыз, алалармы, авыл халкы каршы киләме? Ник алар күп вакытта безгә шалтыратып әйтәләр соң, менә фәлән тегән шулай дип? Төрле җир бардыр инде, төрле җир. Алай бездә каршы килгән кеше юк. Юкмы? Юк, алай заман. Нәрсәләр өстәп сатырга кушалар? Өстәп бер кеше дә бернәрсә кушмый, просто сатабыз. Нәрсә сатабыз?
Менә нәрсә бар кушты да бөтен әйберне сатабыз. Шулаймы? Әйе.
Аларга илтеп бирәсеңез, шулай бит? Ага. Җылымы почтыгыз? Җылы, җылы.
Җылымы? Җылы.
Ага, сезгә уңышлар телибез, ярыймы? Рәхмәт бик зур. Пока-пока.
Үзегезгә дә рәхмәт.